right 35 years old married for 10 years which means she was married at uh, 25 when she was 25 right she is a mother of two right zvese izvo mufanira kuzozviziva because ndiri kuzvitaura kuti izvozvi eh, pakupa masuggestions enyu kana maviews enyu munogona kunge kune vamwe kavari mathematical vanenge vachida kuona izvozvo kuti zvinocontributa here and things like that handiitika ah, So this woman she is having a problem she get in, got in touch with uncle Juju uncle Julius the 21st century uncle the urban uncle and said uncle baba vari kundisiya nenzara pabonde handisi kutombonzwa chino handisi kuguta Baba vari kundisiya nenzara pabonde handisi kutombonzwa chinhu handisi kuguta ndikati amai nyaya yenyu inoda kufonwa iyi ka kuti iite zvanzi imi hazviite makata i cannot call yes iam a jack of all trades unozviziva iwewe zvikanzi makata ango this issue i can't call i can't send a voice note ndotongotaura nemi pafoni so sei imimi mosvitsa nyaya yangu kuvanhu nekuti ndiri kutoda rubatsiro nhasi ndikati what do you think is the reason baba vane kadora here is it edora macimbi vane cimbi here baba kuti kuguta kwacho kuri papi where exactly is the problem when you say you are not sexually satisfied you are being left sexually starved tell me the what do you think yes analia mashua will come to the show And I asked them, is it because baba has got kadora? Zvikanzi no, no, baba vakapakata. Haiwa, isi nyaya yekadora. Baba is loaded. Baba ndo vaya vakatakura, varume vakatakura. But vari kundisiya ndine nzara, vari kundisiya ndisina kuguta, vari kundisiya ndisina kutunda. Ndozvavataura amai ava. ndobva vatopedza vakati ndakutoenda kumateresi mondibatsirawo nekuti ndoda kuziva saka hanzi ndibatsireiwo kuitira kuti tizive kuti what can we do vane about 10 years vari mumarriage vane vana vaviri vane 35 years saka vanoda kuti vazive kuti voita sei what can she do with her husband so that

Mbinga dzi six huyai pano. Febhi akutiiko febhi. Febhi ndatotaura nhasi kuti garai kure nakure because handisi kana kutomboita ganda kumesa apa kuchiri kungotanga injini haisati yapisa. Handizovi even nyangwa yaita kadora haisi problem hayo namai vekwangu. Handi munhu anongoguta futi still ane kadora. Saka musafunge kuti nyaya yakadora ine nyaya. Horait yatotanga iyo nyaya yacho yatotanga don't worry engine haisati yapisa engine haisati yapisa let's talk kana uchinyara gara kure naatezvara gara kure nevanyarikani enda kuro mainini kumba uko kuna mama endai kure mainini munopinda muri mumenyu nemupfana because nhasi bangura havasi kumira havasi kudzora chimbo ya haiwa ah, because ka Listen and look at it guys. Eh eh tinonyara tikasvikepi because nyaya dzamuri kunyara idzodzi kana nyaya dzatiri kunyara idzodzi. Uh, yes, Febby ndobata hanya kudaira karanzi idora. The issue is not about idora. The issue is about how to use them. Tabe the Gemma, welcome to the show. The issue is not about idora. The issue is about how to use the door. which is good right eh, handisati ndatanga zvangu sterek right ah, vatouya vauya vatouya yes pachirongwa naanko juju tiri pano hello uncle juju how are you i'm very good very good and blessed ndiri mumudu yerudo
Ah, I'm fine. Ndiri kuseka zvangu nyaya kadora. Mm. Kadora hazvireve kuti murume ane kadora agoni. Zvinoreva kuti munhu anogona kushandisa sei how to use it. Yes. Ungava nekadora uchigona kukashandisa. Ungava nehombe usingagoni kuishandisa. Yeah. so men must know how to use it only okay that's all okay musati maenda apa vabva vatotaurwa kunzi aiwa zvavo ivo kutakura vakatotakura kwabva kwatotaurwa kunzi ivo zvavo vakatakura saka e, e, e, amai havasi kuguta still mukutakura ikoko zvobva zvaansa zvamataura kuti zvo haisi nyaya yezviri mubrugwa inyaya yekushandiswa kwazvo imimi chipai advise kuti vaviri ava vagutirane
Vaviri ava vanongotanga kungoti joo here. Rudo urwu ka rwungotanga kungoti joo kunge jongwe. Munotanga waka zvema romance muchikisana muchiita sei muchiita sei tonoti baba ava vanouya sei. Pamwe vangoti kacho hatizivi.
Horait. Nyangwe vanhu avo hombe havasi kugona kuishandisa meno kuti vari kuita sei. Ivo ndivari kuziva vakupa here zvakazara kuti vanombobatana here kana kuti vanoita nasei. Horait.
Alright, vakateerera. Vakateerera. Vakateerera. Yes, Sara welcome. Vakateerera. Musaende kure. Musaende kure noti hayi nyaya yakaipa ini asi takutombonyasonzwa kuti izvo toita sei saka mataura nyaya yeromance mukataura mukati the idea is to romance so that eh, eh, eh, vanhu vagosvikirana

Vari padhuze here baba? Mm, mm, mm, havasi padhuze.
Uh, all right. Havasi padhuze.
All right. It's fine. It's fine. Tataura kuti tinoba. All right. All right. All right. Tikatinzwe vanoteya. Yes. Yes. Chiringa zuva chiri chiri kuita chichikwata. Itai Bonda is saying sex is an art. I like the way. I like the way you put it. Sex is an art. It's not about the size of the penis but how it is used. Many men have problem ye quick ejaculation. Tiudze itai kuti saka how can we deal with the problem of quick ejaculation? ndo zvatira kunzwa itai kuti amai vakateerera vaka vagopawo baba vavo advice pamwe zvichida baba vacho varipowo futi hazvizivikanwi but itai tell us more please

vakutoita ngonono oh hey, varume chadzoka chadzoka kwedu chadzoka kwedu hanzi muri kungoti kana zvaita kwenyu mabho makutodza magwiriri makutofuratira right e, e, e, e, e, e, e. i wanted to say this letter but okay fair robson asvika rega nditaure this also kuti ati vanhu tivataiso nzwa nyamusha she went on saying uncle Pamwe pacho ndinototi kana baba vapedza when he is asleep vatarisa kusaiduru vakuridza magwiriri ndinotozongoshandisa chiguno changu kutambisa kabhinzi kangu kuti ndisvike ndekundenasirwa pakotatu ndakutoda kutosvika ndobva ndatozongoona kuti aa ah, ah, amana zvino ndorara here ndisina kutoita zvinofana kuitwa saka hanzi pamwe pacho ndinozotambisa kabhinzi ndega nemaoko baba vatorara ende havatozombozviona kuti pane zvandiri kuita Zvataurwa na mai Moyo ndabva ndazvifunga thank you mai Moyo for that point ndandatokanganwa ndozvinonetsa zvimwe zvekufonerwa ende pavafona pacho pandandiri panga pasina kana pekuti ndinyore ndikavati nyorai message vanzi ayewa ndatokuudzai ndapedza ndatomirira show na 8 pm cat imagine varume hanzi so you are, you are used kuti izvo imimi kana zvenyu zvangoita wangodai dai bababa watorutsa zvapera you are no longer concerned with mumwe wako kuti what can we do kuti mumwe wangu asvike hanzi ndo problem iri kuitika ipapapa

Ndozviri kuitika. Murume ari kuvasiya amai ava vasati vasvika paorgasm. Saka amai ava vari kuti ndibatsireiwo nedare renyu kuti ndoita sei kuti ndisvike orgasm. In as much as vari kuti pamwe pacho vari kuzoshandisa kagunwe kavo kutambisa kabeans. Eh, murume anzi akangopedza anobva atorara otarisa kumadziro akutoridza magwiri. Ivo amai vozongotambisa avo kabeans kavo kusvika vanzwa kuti zvinenge zvaanani vobva vazosiya zvavo. Asi anzi baba vakatambura. aiwa hanzi vane chombo chaicho chombo chaicho chombo chaicho chombo chaicho hanzi vanotinda vari kure ye handitombonyare kana kutombokendengana muri kunyara dzimai chamuri kuonesa ini handisi kutombonyara baba hanzi vane blambi hombe vane blambi hombe ko eh, ndizvozvoka zviripo hanzi havatori nakadora Taurai tinzwe yes. Ipo pakuzoti murume ane kadora panotoreva zvihombe wakaona sei kuti kadora kana usina kumbosangana neimwe size which means hautogutsikani zvako saka kuguta kunotonetsa kana achingova ndiye wako wekutanga unotoguta chete. Horaiti! That's a powerful point. Although Amai Ava, she did not say, eh, eh, that's what Amai Vangu Varaka Zara Pajirunga, Mavone, Roma, Amai Vapinda Avo. Wow, wow, Amana Shinoma Janyara, Jiro, Adibu Nyari. Nikuti, Vesa Amai Vangu Vatori Muchato. Ana Amai Deza, Ana Mdara, Puti Pajirunga, because Jirunga Chachoka, Chirikuto Patsira Munuwese. ko ana mudhara vangu tozongokumbirana ruregerero tapedza but we said zvepashow hazvina sori zvepashow hazvina ruregerero zvepashow hapana kuripiswa right the point we are talking about enelia is very powerful because eh, eh, eh, although amai ava havana kuti zvo eh, vari kukombeya kuti avata ah, aiwa vabhiga let me put it on record amai ava vabhiga blambi yemurume wavo vabhiga chombo chemurume wavo vabhiga kuti chiripo Chiripo chaizvo but nyaya yaitika ndeye orgasm havasi kusvika havasi kusvika eh ndobva vataura tizvo kasaizi ha ah, iyoyi ndo chokwadi ukatozoonawo kutoti kadora chichichiti minzi kunenge wakamboonawo muzvibabuzvako eh unenge wakutokombeya ndo zvakaipa izvozvo

Kuti munoita basa rekukombeya varume venyu nana jatuwero vamakamboona nguva dziye dziye zvinowanikwa haizvo zvinowanikwa izvo ini ndotaura reality ndotaura genuine handitaure zvinhu zvenyu zvemufirimu zvekutaura zvinhu zvekwamusina kuswera ini ndotaura reality mulife munoitika zvese zvese umu unoona kuti makatosanganawo nemwe munhu anga akakupromisa promisa yo ukatofunga wokuti izvo zvatonaka wotozoona ah paya paya paya abva kurova tsonyeni hapasina deep Uncle varume vanotaura ndimi vari too spiritual nemubedroom introducing new styles hanzi ndezvechihure hure he mainzwawo kai hanzizvo varu vanhu musandipushe kunyaya dzevanhu vekuchechi ndokumbirawo zvangu munondirovesa bcause vanhu vemachechi vanenge vakufunga kuti pano chirongwa changu ndechekutswanya vanhu vemachechi chirongwa changu hachii chekutswanya vanhu vemachechi but because takagugula tikaona kuti izvoka generally generally almost everyone is a christian saka obviously totozongopedza zvatongolinga kuchechi saka ndosaka ndakataura nezuva kuti we cannot forget two institutions pachirongwa chino ichi family and church never we will never forget saka chechi haimbofe yakakanganikwa pachirongwa changu ujuju family haimbofe yakakanganikwa pachirongwa changu ujuju chauya chauya and kana panzi church hapasi kutaurwa mazita emachurch pari kutaurwa church as the body of christ not church as yenyu church as kwamunoenda usimbe diye murume must act kan vakavanisa muruti murume ndeyaziruye eh? atiirovei kwese nyaya yekusaguta mudzimba yanetsa tambo haisi kusvika kuparavhini aiwa tambo hanzi iri kusvika bcoz kana tambo murukadzi achiti murume wangu ane mbangumba anzi murume wangu ane mbangumba but mbangumba yacho haisi kushandiswa mushe ndopane nyaya apa zvikanzi saka ndoda kudzoka panyaya iyo yataurwa yekuti eh, eh, eh, handizo ndimi vari two spiritual ne mubedroom haa mubedroom amuna mubedroom mubedroom ngandiridze tsama semunigerian brethren boys gentlemen mubedroom amuna chingirozi ngirozi kana pane panhu pamunofanira kuita hure hure pamunofanira kuita hure the only place yaunofanira kuita chihure hure mumba mako its during sex ndoziva kuti vamwe muchada kutaura zvamunoda kutaura the fact yekuti unotochinja fesi kana zvakuita ndo zvandiri kutaura izvozvo kuti mubedroom mako ita chihomhohomho don't be limited nhasi ndomapedza here kumaverenga mameseji don't be limited thats what uncle says saka izvi zviri kutaurwa izvi namai vepano kuti izvo introducing new style mastai atotomada ukaona murume wo uchiri kungofungira kuti izvo kana kwayasitaira ko pamwe vaidzidza paangojuju lenimomubaira usauye panapa uine mafilling stations unorohwa nesecurity ko kana vazvinzwa paangojuju imimi vapa mune musina kana nguva yekuteererana angojujwa tichitoudza vakadzi venyu kuti izvo unoda daiwa kuti muri maguta because mukadzi wako auya mukadzi wako auya nenyaya iyi saka toda kutomuudza kuti aite kuti mugute kumba ikoko eh, hanzi usimbe hanzi varume vari kuita usimbe usimbe hweiwo davi eh, febi uye akautira vatsanangure kuti usimbe wacho ure ngokuita usimbe kuti hanzi varume vari kuita sei vari kuti vakati pombe pombe vobva dzarare vari kuita sei varume vashoma vanokwanisa kusvitsa vana amai paugadzima chekutanga ndichocho chataurwa nasisi yekuti baba vanofanira kutamba namai nguva yakareba kuitira kuvasimudzawo zemo Two, baba vanofanira kuendawo kujimu vachiita maexercise kuitira kuti nhengo yavo isimbe sechimuti saka kujimu eh, saka kujimu eh, eh, iwe iwe itai uri kuti kujimu baba vanoenda kujimu ota vanojima nenhengo here nhengo ndoinenge ichijima here itai ata hanzi endai kujimu zvinosimbisa nhengo E, kupindawo musona muya mune matembiricha akakwira munoita kuti nhengo yababa ijairire kudziirwa. Horyt, miviri yaanamai yagara inodziya saka ukasajairira those temperatures unongoti uchipinda uchiita produce. Uyezve baba vanogona kutombobvisa pfungwa dzavo pabonde paya vachifungawo zvimwe. vachifungawo zvimwe asi vachishanda zvavo zvishoma nezvishoma kuisvika mai vachinja magiya baba vanozotunda zvavo mai vatoratidza kuti haaka mai varakidza kuti eh, kuti vava kuda mbeu horit kana matunda kudaro baba mochiramba makagumbatira mai nekuti mai vanoita mamouth puoka Whoa, yeah, I think vanenzeve vanzi. Ah, you have said it all. Oh, you have said. Iwe itai unombofana kuti uchifona. Fana kuti uchifona ka tichinyatsonzwa, tichida kukubvunza umwe mubvunzo. Eh, right. exactly handei tinzwa handei tinzwa handizvo vana baba kuita maexercise nekuita zvinhu zvakaita sana sona chii saka unozoona kuti kudii manje nyaya iyi inoramba ingodzoka panhu one ina zvinhu zvamuri kutaura izvozvi zvanasona chichichichichiya zvakudawo vanhu futi vari advanced zvakuda unhu ari advance unoziva kuti what the benefit dzanasona dzakanakira chii dzinobatsira chii dzinoita chii kuti zvinhu zvifambe in things like that handiti uri kuona saka it is important because when you get kuna masona kueko uchanowana temperature iri warm eh, chombo chako chojairira chojairira iwe chalininzwa wakanyarara

Hayi normal kutongonyara uchitaura ndozvazviri but unozoti wo as time goes on uchijaira plus nyaya yoramba ichidzoka pana baba ava nde eh, romenzi romenzi romenzi but pane chimwe chinhu chamunofanira kuziva ndakamira kuti vanhu vafone ndichitaurawo zvandofunga pane chimwe chinhu chamunofanira kuziva hama dzangu ndechekuti e, e, vanhu vakasikwa zvakasiyana kune vamwe vanhu vekutoti izvoka eh, eh, eh, eh, eh vane paweakest eh, position yavo yekungoti kungomugunja ipapo chete haa zveromance zvona zvatombomiswa anhu vatongoti a ndauda kutoita yes character welcome to the show anenge auda kuti ndauda kutoita saka inini ndinofungidzira kuti izvo tichiri kuda kutsvaga solution amai ava vanofanira kuziva kuti which one is there A, a, a soft point, the soft touch. The soft touch, the soft touch, the soft touch. Which one should be the soft touch? Yemurume wako. Pa soft spot. Pekuti ukangomubata eh, anobva asvika palevel repamusoro soro. I think that's what you need to know. Stadaka munhu wako. The idea is to start 10 years is good period. Pada kuti stadwa munhu, munhu ngaastadwe woziva kuti izvo ndepapi pano chinja. Same same nemimi uh, uh, uh, baba ndingotaura now in, in general. Imimi baba oka dzidzaiwo munhu wenyu ka. Musati madombosvika pakuda unoda kutonopinza. Inge mastadha munhu wenyu. hanzi ndidzidzise chinonzi romance ah. yambokosorera mai moyo ndifunge kuti do we need to go deep deep nadzo nyaya idzi bcause ndikadhipisa uh, chirongw hachipere mushe romance dzinosiyana siyana Ndose ndandataura kuti zvo eh, eh, mm, kudhipisa eh, eh, eh, sometimes ipa you know romance inosiyana siyana ka eh, eh, eh, eh, maitirwo anoitwa kumba kwenyu mai moyo kwakasiyana nemaitirwo anoitwa kumba kwedu romance dzinosiyana siyana but the main idea yeromance ihwani sekutaura kwaita munyori apa kutizvo romance inoita kutizvo mese munzwe kuda kuita bonde at the same time inini ndinofungidzira kuti romance kwakupedzisa zvamanga matanga but bonde mamatoritanga kare pamamuchibatana bata pakuzopinza e, e, e, e, blambi mubhinzi e, e, e, e, e, munenge makutongopinza zvenyu but e, e, zvanga zvatoita se zvinenge zvatopera pane ah, makozi ndo atiri kutoda makozi ndo atiri kutoda chaizvo ndo atiri kutoda ndo atainga pano bcause takutaura nyaya iperi takutaura nyaya iperi saka ndiri kuti ininika Kuzo kuzopinzana eh, eh, eh, eh, zvi eh, eh, tsvimbo dzenyu maakupinzana maakupinzana ka eh, eh, eh, eh, muri kupinzana zvenyu because maakuchitopedzisa zvatangwa maakupedzisa zvatangwa but the main idea ndeyekuti eh, eh, eh, vanhu mukaromenza muri kuprepeyana muri kuprepeyana kuti zvomuzoita sei muri kuprepeyana kuti muzoita saka romance iyi ndo yakakosha saka kubatana batana nekusvishinana eh, zvinhu hallo pachirongwa naango juju
yes ango juju vari ti vari bho